Ýa, modadan gaçýar diýýärler. Beýle gürrüň daşgarydyr kadadan. Bir mahal poeziýa modadan gaçsa, ertesi söýgi hem gaçar modadan. Ýer ýüzünde barka ýigit bilen gyz, hem barka ýanynda wysal, aýralyk. Poeziýa hemra bolar ýaşlyga, öz söwer dostundan gitmez aýrylyp. Ýer ýüzünde barka ak bilen gara bile gezip ýörkä haýyr bilen şer, poeziýa ähli şerlere garşy göreşipdi, göreşip ýör, göreşer. Şer diýilýän zatdan halas bolup ýer haýyr tutan güni onuň öwezin beýik missiýasyn bitiren şygyr lowurdadyr öz ýeňiji gözlerin. Gamerden, Puşkinden, Magtymgulydan, ýene kän uludan başlanyp gaýdan çyn şygyr hiç haçan modadan gaçmaz, ony asyrlara äkider adam. Ýöne kör goşgulaň, göýdük goşgulaň ykbaly hemişe bolupdy agyr. Şolardyr şu günki modadan çykýan Hem ertir hasapdan çykmaly şygyr. Kitap dükanynda gördüm men şu gün. Kime gerek bolsa adresi anyk bir şahyry satyp duran ekenler başga bir şahyryň biline daňyp. Dýuma ata bilen Pýotr birinjiň biline saralga ýene-de biri geldi-de owadan zenan maşgala tussagdan boşatdy şahyr-ýesiri. Ýesirleň pulun töläýin, ýöne özleri durubersin diýdi-de zenan gerekli kitabyn aldy-da gitdi. Nä günlere düşdüň, eziz poeziýam? Zenan şeýtdi gitdi. Satyjy bolsa, Öwrendikli eken, däldi piňine, Şerlogyň aýagyna daňdy-da ony, atdy ýene alyjylaň öňüne. Bir gapdalda duran Ak bägül gelin ýanynda-da nika ýüzükli gerçek, hümürdedi. Şeýdip, şahyr bolandan biz-ä ölenimizem gowrak görjek. Ine, şu poeziýa modadan çykýa. Tutuş hasapdanam çykar ol ertir. Ýer bilen asmanyň aralygynda galypdy, galyp ýör, galar ol ýetim. Ýetime hemişe kömek beriler, emma bu ýetime kim kömek ýetir? Tamdyra modadan gaçýar diýýärmiň? Düşünýän, tamdyra diýýäniň dutar. Ýöne tamdyralar modadan gaçsa, şo gün tamdyryň hem modasy gutar. Arkaýyn çalyber tamdyrajaňňy, Modalar sowular, myş-myşlar geçer. Eje kaka, heý modadan gaçarmy, Tamdyra kakaňdyr, tamdyram ejeň. Ýaşynmak modadan gaçdy diýýärmiň? Ol dogry. Modadan gaçandyr ýaşmak. Geplejek gepini bilýänler üçin öňem hökman däldi agzyny ýaşmak. Geplejek gepini bilmeýän üçin torba geýdirseň-de ýaşmaga derek, dişi bilen kertip oklaýanyny görensoň-a menem gördüm kän gezek. Keteni modadan gaçýar diýýärler. Beýle zada ynanmaryn hiç haçan. Gyrmyzy Gün bilen Gyrmyzy Baýdak nädip modadan gaçar? Elimde bar wagty Gyrmyzy Baýdak, depemde bar wagty Gyrmyzy Günüm goşulyp, şolaryň lowurdasyna has beter pasyrdar ketenim meniň. Baýdagymyzyň gyzyl boljakdygyny, göýä bilen ýaly müň ýyllap ozal ýüpegini gülüň suwuna boýap, keteni dokanmyş gül diýen gözel. Ketenimi dünýe tanaýar bu gün. Ony Pariž geýýä agşam seýlinde, gördüm ony bulwarynda Warşawaň, duşdum oňa fin gyzynyň egninde. Aýdym aýdanyny ketenili gyz Zelenoguranyň aýdym köşgünde polýaklar brawo, brawo diýip el çarpýardy hem-ä gyzyň yşkynda hem keteniň yşkynda. Gyra sarysynda salylan ykbal, gyrmyzy reňkinde umyt, kanagat. Eý sen keteniniň näzik awtory, Bu goýan mirasyň harytmy, sungat? Bedewler modadan gaçýar diýýärler. Beýle zada ýol berilmez hiç haçan, Modadan gaçsa-da bedewler däl-de, Bir topar eşekler modadan gaçar. At pylanyn öwrüp et pylanyny bedewleri ete tabşyran nadan indi ne-hä athananyň ýanynda ne-de öz postynda görner ýaňadan. Bedewleriň ete berlişi hakda obalaň birinde bolan ýygnakda segsen bäş ýaşynda ilkinji gezek tribuna çykanmyş Gulmyrat akga. Şonda şeý diýipdir, Gulmyrat ata, kimde-kim ýene-de kast etse ata, olaryň özlerini tabşyrys ete, elbetde, azjyk geçse-de öte, örän hak aýdypdyr Gulmyrat ata. Bedew entek-entek çarpaýa galyp, Gider, asyrlaryň çuňlugyna gider, Dünýä gözellerini aňk etse bili, Mert bakyşy mert ärleri aňk eder. Dünýäde hiç haýwan deňeşip bilmez, Onuň akyly hem edebi bilen. Dünýäň mallaryndan bir döwlet düzseň, Prezidenti türkmen bedewi bolar. Gaýtarymy modadan gaçdy diýýämiň? Buşlugyňa sag bol, bir serpaýyň bar. Gaýtarymy zerarly çeken jebrimi, megerem, it görse gözleri agar. Yzyndan bararsyň. Çyk diýseň çykmaz. Ejesini gujaklap ýatandyr gelniň. Täribiň astynda galmasaň-da sen, Akbaýyň astynda galarsyň kä gün. Indi ne tärim bar, ne-de bir ak paý. Ne howuz salýarlar, ne-de bir eýer. Gaýtarmagyňa, pylan ýere çyk diýseň, özüňden bir sagat öňürti geler. Täzeden dolansak on sekiz ýaşa, eý keýwany, niçik hezillik bolar. Köçeleň ugrunda jylkasyz aýnap, soň buky ýerlerde bolup gözi gülüban, ýolda fitjik emrip, maroryn çeýnäp, agşam ejeňe bererdik salam. Essalawmaleýkim, pylany daýza! Gelewür giýew jan, gelewür balam! Armawür gyzym jan, gezelenç edip geldiňmi salamat, geldiňmi aman? Ýok, ýok, biz-ä ille on sekiz ýaşy, Sen alsaňam, men-ä almazym janam. Çyn bagtyň, çyn söýgiň, çyn gözelligiň haýasy bolmaly diýipdir Sokrat. Köp zatlar modadan gaçýanam bolsa, baky modasyzdyr edep diýen zat. Söýgi hem modadan gaçýar diýdiňmi? Hak aýdýaň, söýgä-de ýetipdir moda. Kä gyz şu gün irden birini söýse, ertir irden düşýär başga bir oda. Ýaşlar gazetinde okadym bir gün. Gurban diýen ýigidi söýüpdir bir gyz. Onsoň Şamyrady, onsoň Igdiri, häzirem söýýärmiş gazak ýigidini, ertir kimi söýjek, belli däl heniz. Odisseý her kimde bir bolmalydyr. Çalşyp ýörmek bolmaz, täze täzeden, täze küýzäň suwy sowukmyş diýip, içip ýörmek bormy munça küýzeden? Öňler söýgi hakda gürrüň açylsa, gyzlaryň tarapyn çalardym hökman, indi bolsa gyzlaň käbirini görüp, olaň söýgi diýýän zadyndan gorkýan.